säin Déngscht gemaach. Also mir gëtt et an décken E-Sport erëm hei, well mir sinn wierklech um Tour gewiescht. Sot de September 2017 mat Spill elo gespillt. Eisen Headbanger huet mat, also war och den éischte Charakter deen ech do mat drop geholl hunn, den éischten Bobbelmon. An elo ass d'Zäit fir de Wiessel ze maachen, well der wäert elo gläich mierken wisou ech et maachen. Seng Zäit ass gedo. En huet genuch Bonbons gesammelt, iwwert 100 Stéck, a lo geet et dann eriwwer bei den nächsten. Nämlech de Bisasam wäert elo am Ufank vum Joer 2018 mäin Homie sinn, mat deem ech och probéieren hetzebängen, och wann et e bësse méi komesch elo hei ausgesäit, wéi der gesitt. Dat ass eben Pokémongo hei, an ech hoffen, dir hutt iech gutt erholl vum Ufank vum Joer. Fir anzefeieren, mir hunn elo scho bal ca. Mëtt vum Mount wou den iPad erauskënnt an hei gesi mer elo de gudde Mann, dee huet 108 Bonbons gesammelt, am Ganzen 250,5 Kilometer an elo gi mer dann ebe Bonbons fir säi grousse Brudder hei notzen an Dir wësst jo da wat dat heescht, mir entwéckelen nämlech ee Glutex-o zu engem Glurack, jo. Sou leeft dat hei of. 82 Prozent duerch den allebäerdege Froen. Jo, dat ass awer dëck onfair. Elo huet de Glumanda do d'Drécksaarbecht erëm gemaach. Mee sou ass d'Liewen. Nee, ech maachen e Geck. De Glumanda halen ech aus engem gudde Grond. Et war dat éischt Pokémon, wat ech um Handy ebe gefong hunn, op schéi Lëtzebuergesch gesot. An dofir hunn ech mer och virgeholl, d'Starter jeeweils eng Kéier ze halen. an eng zweet Entwécklung dann ëmmer erop ze pushen. An Dir gesitt et eben elo hei, wéi et ausgesäit. Mir kucken eben dëst Joer 2018 eis als Virsaz ze huelen, dat mer de Pokédex awer sou lues awer sécher e bësse kompletéieren, sou gutt wéi et geet, a grad déi éischt Generatioun mat den Entwécklungen eis befaasse wäerten. Voilà, mir maachen elo eben nach e puer Power-ups, fir dat mer och de reschtleche Bonbons vum Glue Manda, déi hie gutt gesammelt huet, ech war zefridde mat ëm, et waren 250 schéi Kilometer, déi mat deem gelaf sinn, A wann ee bedenkt, dat ech mam Handy ronderëm laf wéi nees 22 Kilometer gemaach hunn a mëttlerweil schonn iwwer dräi, véier Méint spillen, kann ee just nëmmen de Kapp rëselen. Mee dat ass décken E-Sport, dat ass Gaming-Revolutioun. Och am Joer 2018 geet dat mech do net lass mat deem Thema. Sou, also dir wësst och wisou ech de Bier selwer elo geholl hunn. A mir ginn dann haut elo bäi de wichtegsten Deel vum Part, nämlech mir maache elo 4 interessant Trades. Haut ass de Weight Part ugesot, wou ech e bëssen de Feedback zum Ganze ginn. Dir gesitt eben hei elo déi éischt Weight, déi war nach vum Oktober, déi ech opgeholl hunn. An do ass dann ee Level eenter Weight elo gespawnt, dat ass dann den Thyrakrog. Mir ware bei de Starter-Pokémon vu virdrun, mir si elo nach ëmmer virun, hei zu Colmer-Bierg am Parc public, Pavillon Colmer-Berg. Jo, do kréie mer da elo de Pass, Colmer Parc. Sou leeft dat hei am Ech maan elo e klenge Cut well et ass ëmmer 120 Sekonne Waardenzäit. Dat stéiert mech perséinlech och oft. Ech géif soen eng Minutt géif och schonn heiansdo duergoen. Mee bon, esou ass dat. Sou wäerten alt warscheinlech denken. Fir all Mënsch dee e bësse méi lues vläit ass, deem Zäit ze ginn. Dee wäert ech och elo froe wisou huet deen de Geo Watz géint den Tira Grock? Mä Geo Watz ass quasi de stäerksten deen ech mëttlerweil hunn an heen ass eebe sou ausdauerméisseg bësse besser an Dir wäert elo mierken mat och wann d'Waasser géint Steen ass e wäert elo zimlech gutt draknuppen. Natierlech, dat ass e Level eenter Rate. Kuerz Erklärung fir d'Leit, déi nach ni vum Spill eppes héieren hunn, Et gi fënnef Stufe vu Rates, Level eent, Level zwee kann een zimmlech gutt eleng packen, Level dräi, jein, soe mer esou, wann s de ënner Level 25 bass, gëtt et scho kriddeleg. Ech giff schonn éischter soe Level 30, well bis zu 35 kanns de vläit soloen. Do hunn ech och probéiert gehat, Level dräier. ze maachen en plus mat engem Kolleeg eng Kéier deen och mat mir Level 28 an 29 ass do hat mer verkackt an da ginn d'Level 4er an Level 5er sinn eben déi méi seelen respektiv déi legendär Raids an dir gesitt elo hei den Geowatt hat säi gutt Aarbecht gemaach, den Zartenia huet elo seng Planz eben erëm raus an e Knupp drop an domat ass kuerz Prozess mam Tyrak Croc gemaach. Dir mierkt also et geet Level Eenter mat Level 22 ha ech et dee Moment hei, mëttlerweil sinn ech bei Level 25, geet zimmlech féx.

Subscriben, do schreift den eisen Erik als Blécks aus dem Dinner ëmmer, dat mer Live Kommentarer mat abauen. Do si mer eben esou frëndlech, dat mer dat och maachen an net d'Saachen ignoréieren. A mir ginn eben elo den Tierra Croc hei eis hoffentlech nach croppen, an et däerft och e ganz gudde sinn, wëll deen doten misst, ech kann eng Kéier mäin Handy och elo eraushuelen, dee misst 92 Prozent gehat hu wann ech mech net ieren. Kucken an der Zäit wou ech hänken. Voilà, vill Spaass beim Video, schreift den Blex Money Blexter och nach eng Kéier. Et ass un alles geduecht an dir mierkt eben wéi professionell dat hei ofleeft wat mer alles hei geregelt hunn. An domadder hu mer en dann gefong. Ech ginn nach séier eben eng Kéier erop luussen. Déi wéivillt Generatioun ass et gewiescht? Déi zweet? Nee, dat Pokémon wëll ech net fänkele, mee et mécht nei zwou Saache matenee. Lo gëtt et schonn elo méi eens. Lo sëtzt, lo sëtzt e mam Handy hei Während senger Opnahm muss der virstellen déck professionell décken Iichpartner emmerhin den Handy ass lautlos gudd also mir machen eben elo d'Analys an an der Zäit voilà et ass en plus ech hun esouguer nach ennerdriwwen et ass e 96 prozentschen Tyra Croc gewierscht dat do an war e Stëck zefridden domadder et ass eben elo fehlt mir just nach dee klenge Carnimani an dat do ass dann e Kandidat wa mer bei d'Generatioun 2 kommen mam kompletéieren voilà da gi mer nach op den Level 23 mir hu schonn 10 Bonbons et fehlen also nach 90. an 90 mol 3 Kilometer, dat heescht 180 Kilometer ginn da mam Carlimani, wann ech en enges Daags sollt kréien, gemaach ginn. Mee bis dohin ass nach e laange, laange wäit Wee. Also hei gesitt der dann eng, wéi eng Eleven Phantom awer eent uewen ausgesäit. Bis elo leider just eng gemaach, respektiv zwou gemaach, eng gepackt, eng geféilt. Et ginn elo direkt an déi nächst Wéit a lo gesitt der eben eng Kéier de Verglach. Wann ech eppes alleng maachen a wann ech eng Level Enter Wait mat wéivill Homies maa bon, war e klenge Feeler elo dran, ech sinn zu Ettelbréck do gewiescht bei der Kierch, also elo weisen ech och dat am Norden nach iwwert déi Uertschaften wou ech wunnen, dat och do décken E-Sport ugesot ass, wëll do leeft et och an hei gesitt der wisou mir sinn déck kéng, do wäerten och e puer Nimm eben eng Kéier drastoen, am Moment ginn ech emol emch nach oplevelen respektiv opheelen. Klengen Informatiounspunkt, hei war ee Blank Wait, nodeems ech déi Raiku Wait geféilt hunn, ware mer do zu 5, 6, 8 um Tour an ech hunn eben och zwou weider Waits déi ech iech presentéieren, déi mer och gegléckt waren a mir si sou kréng, mir si lo hei, dir gesitt et, mir sinn zu 7 fir ee Level Inter Wait ze maachen a lo gesitt der, lo kënnt der bëssen eng Kéier d'Loft unhalen wann de Counter eriwwer ass, hei loosse ech et eng Kéier lafen, well ech muss de Counter bësse lafe loosse fir kënnt sech net ze wëlle pardon, soss ass méi séier wéi ee mengt. Ähm op jiddwer Fall, et ass, elo gesinn ech emol hei, ech hunn nach do de Glutexo stoen op mengem Handy, gutt Job. Maache mer emol nach een Glurak doraus, well et wäert och elo, mir wäerten deen en plus fänken, säi Virgänger. Voilà, dat war eben dann de Glurak mat 82. Also mir sinn déck professionell, mir lafen hei mam Handy ronderëm. Mee mir hu jo d'Zäit, déi Waardezäit, déi kann ee wierklech effektiv notze fir aner Saachen ze maachen. Dir gesitt elo hei eben e puer aus dem Easleck. Aus dem Norden, Team Norde Grupp, do si se eng Kéier puer vertrueden an do mierkt ee mam Level sinn ech nach am Dra. Mee ech krut och do op der Wait selwer gesot, däer scho krass wéivill Kämpf ech gemaach hunn, esou virun esou fort an effektiv et sinn der scho genuch komm gewiescht zu deem Zäitpunkt. Et do waren ufanks Dezember wann ech mech net méi Äh, schlecht erënnert, wann net souguer Enn November, deen do Raid, deen anere war vum Oktober. An äh, wéi der mierkt, ech hu puer Saachen zesummegesammelt fir eng Kéier sou Raid-Part ze maachen, fir e bësse meng Meenung zum Ganzen ze äusseren an iech Saachen ze erklären. An äh, ech hu lo Level 1 drop gezielt, kënnt hei lo Level 2 ter, mee dir hutt lo schonn zwou Level 2 ter, äh, Level 1 ter Powder gesinn. Hei ass lo eben äh, Glutexo. Lo passt gutt op, wéi séier dat geet, et geet lo lass. De Go huet lo laang gebraucht an de mierkt zack zack zack zack zack fort. De mengen da wann en zu 7 op eng Level Enter sech stierzt do kënnt d'Spill mol quasi net no, dat hu mer lo innerhalb vun gutt ech soe 15 Sekonnen awer geknackt gehat dee Glutex do. A lo gi mer eis deen nach cropen a wéi der wësst deen do hunn ech mer gecropt well mir hunn e virdrun eben entwéckelt gehat zu engem Glurak an en nach viru gepusht Bësse Kritikpunkt un der Saach mat de Pokébäll ass heiansdo e bëssen eng Veraarschung. Du muss wierklech Chance hunn, éischtens wéi eng Arena, wéi ass d'Arena besat? Als giele Männchen no definéieren ech mech elo einfach, ass et schwiereg heiansdo, well mir sinn an der Minoritéit, dat ass offiziell och hei am Land oft genuch bewise ginn. A grad hei an der Géigend, ech ginn net oft mech a Reen a Reene sëtzen, well ech ginn oft, séier, ech si knapps doheem, da sinn ech scho am Raus. Do forcéiert een alt d'Leit fir Suen dran ze investéieren an ee Spill, och wann een ëmmer gesot huet, géif en net maachen, mee wann esou Spezialboxe rauskommen, sinn ech awer um Punkt, profitéieren ech awer och heiansdo, well wann s de et net mëss, fir iech déi awer Zäit opzehuelen, fir nozekommen un dem ganzen, der ganzer Saach. Jo ne voilà hei hu mer dann de Glutexer gefong, dat war also déi Level eenter déi zweet an äh, do gesitt ee lo wéi déi Raids oflafen. Dat war elo net sou schwiereg, eng Kéier wann s de alleng maach, et huet e bësse méi laang gedauert an hei ass eben wann zu siwe sech op eng Level eenter Raid start. Ech wollt lech wierklech den äh dee Verglach eng Kéier maachen an de Witz war wéi mir do stoungen en plus do sinn der nach zwee dräi laanscht komm gewiescht, deen do huet 82 Prozent wann der dat wëllt onbedéngt wëssen, dat huet der jo vun do warscheinlech och gesi gehat. Déi si laanscht komm gewiescht, hunn en plus Däitsch geschwat an se gesot, Schëmmt dir iech net, fir zu siwe Mann ee Bluttaxo-Raid ze maachen? Jo, esou ass dat eeben. Mee mäi Gott, heiansdo muss och e bësse Spaass sinn. Wann ee virdrun e Ryker-Raid gemaach huet an et geet ee virun, et mierkt een, et ass eppes méi lass. Hei si mer da rëm back to Colmar, erëm do, wou mer och virdrun den anere Raid gemaach hunn. Hei ass elo de Zandamer e Level-Zweeter-Raid. Deen ass och bësse méi rezent, dat dee bäigesat ginn ass. Wierklech, wat och wichteg ze erwänen ass, déi Rates sinn net ëmmer déi nämmlecht. Mir maachen dat hei elo zu dräi, wou ech och, ouni ofzeschwätzen, mat zu dräi gemaach. Dat heescht, ech sinn do erof an de Commer Park gaangen an ech hunn direkt zwee Leit do gesi laanschrëppe, déi en Handy am Grapp hunn, Pokémon Go Spiller. Ah, kenns du esou Obvious hei am Land, ne? Du misst 10 Luute Poteau fir dru stellen, se giffen alleguer dra knëppen. Mee jo, hei ass och eben Gearwachs Taktik dat ech hun virschécken géint e Boden en plus fir e bëssen halt Zäit ze spueren an e mecht jo awer och Damage wéi der gesitt an hien en un en no drop ze knuppen an ech hätt esouguer bal gepackt mam Geowatz dat do nach ze iwwerliewen. Mee och géint Level zweeter Welt ass dat staark, also mierkt mäi Geowatz ass awer wierklech um Punkt fir un gelevelt ze ginn. Ech sinn am gaang mer nach en zweeten. erop ze lafen de kleinsten an dee gëtt herno och nach zu engem Geowatts. Voilà, elo huele mer dann ganz professionell eisen eenzegen legendären dee mer hunn. Mir maache kuerz Prozess. Da gi mer elo dee Sandama do fänken a wann der och do wëllt wësse wéi dee Sandama ausgesäit a punkto Prozenter, IV-Wäerter, deen ass elo schlussendlech bäi 87 Prozent, also och net esou schlecht. Dat ass eben déi ganz Saach. D'Spill forcéiert dech an engem gewësse Punkt Trades ze maachen, well do ass eng gewësse Garantie awer ginn, dat d'Schwiereg-, also dat d'IV-Wäerter giff scho quasi soen ëmmer iwwer 80 Prozent leien. Wann ech mech do sollt ieren, wann et Leit haten déi ënner 80 Prozent sollten eng Kéier gehat hunn an enger Raid, solle se mer an d'Kommentarer schreiwen. Bei mir war et bis elo net de Fall, ech hat elo en 82er, ech kucken eng Kéier deen nächsten. Wéi vill hat deen? Net dat ech mech elo scho rëm blaméiert hunn, dat kéint zwar gutt sinn. Där Zäit, wou Dir elo gesitt, wou ech jo fänken, voilà, dat ass och ebe genau 80 Prozent. Deen nächsten dann, da kann ech mäi Handy och elo endlech op d'Säit leeën an de Rescht vum Part professionell iwwer d'Bün bréngen. Also Level Zweeter Weights ginn och eng Partie. Do muss ech awer soen, hunn ech nach e bëssen opzehuelen, mee ech fannen ebe gutt, well esou e Sandaarm hunn ech nach guer net an e Sandaarma hunn ech dann mol endlech gefaangen. Dat heescht, ech muss wierklech hoffen enges Daags de Sandaarm mol ze fänken an da wär déi Thematik och um vum Dësch, well deen ass méi seelen hei an den Uertschaften, hei an der Géigend, hei am Land géif ech mol einfach behaapten. Ech weess net als ob s du muss an der Wüst wunne fir deen heiansdo ze kréien oder ob deen einfach de Moment seelen ass, ech weess et net, mee et ass eben d'Saach, Fir deen ze entwéckele bräicht ech ronn 50 Bonbons. Ech hunn der elo hei 5 krut. Ech géif der 3 kréien, wann ech nach eng Kéier gefaangen kritt. Da géif ech jo souguer, ah nee, ech kann net fortschécken. En plus misst ech jo erëm wivill Kilometer lafen? Well wann ech elo schonn dräi, véier Méint gespillt hunn an ech hunn nach ëmmer kee gefaangen, seet jo genuch aus, wéi schwéier deen hei ze kréien ass an der Géigend. Voilà, hei mierkt der da, wéi et ausgesäit, wann en opgepackt huet an eng Kéier seng Rou huet, fir ofzehuelen. Gutt, da gi mer elo bei de leschten. Dat ass schonn Level 3 a dat ass de Porygon. déi mer da maachen, d'ass genau déi nämlech Trupp zu Ettelbréck, déi ech virdrun och hat, ech menge just bësse méi gekierzt, wëll Dir mierkt hei, mir stoungen do scho mat engem Waitpass dran, do gouf et bësse Problemer, Leit si erausgeflunn, a wisou wëll d'Leit da menge mat engem zweeten Handy, en plus mat engem zweeten Account do dran, sech ze schmuggelen? Dat ass bëssen e Kritikpunkt. Ech hunn elo bëssen d'Experienz gemaach, et ass ee sozial mat dem Spill. Wann ee wierklech do Leit huet, déi d'Spill mat zwee Accounts spillen, dat heescht mat zwee Handyen, hu Krämpes heiansdo an déi Rates eranzekommen. An ech fannen déi perséinlech e bësse schued. Ech bleiw bei engem Account, just ech fänke keen zweet un, op kee Fall. Ech war mir net immer no eng zweete Kéier, fir bis op bal Level 25, an et wäert Level 30 dëst Joer doudsécher ginn. Wann net, dann hunn ech mech schlecht geschlo an hat absolut keng Zäit oder esou. Mee et ass eben de Kritikpunkt mat den Smurfs Accounts, et gi se iwwerall, et gi se an all Spill. An Sad Story gëtt esouguer an Handyspiller mëttlerweil. Gutt, ech cutte lo rem eng Kéier eng Minutt Timer do, well do ass soss näischt méi geschitt. An hei gesi mer dann Level 3 er, deen ee wierklech muss awer zu puer maachen. Mir ware lo hei zu méi wéi 3, zu zwee giff wierklech gouf, wann s de ganz staarkt Team hues. Do sinn ech just gescheitert géif ech mengen, Kolleeg. Mee et hänkt wierklech dovunner of, wéi et do ausgesäit, wéi d'Levele sinn. An Level 3 a Level 4, ech kann nach Level 4 kuerz erwähnen, dat sinn zum Beispill Despotar Raids gewiescht, an heiansdo och dann nach méi seelen erëm. Level 3er vun Nona kann ech zum Beispiel nach erwähnen, oder Blitza war eng Zäit laang, Aquana gouf et och, déi waren awer och schwéier wéi Sau heiansdo, ze soloen. Mee déi ganz po äh Evoli Geschicht do sinn ech duerch, do hunn ech meng Pokémon, do ginn ech keng Raids méi maachen, also ech maache wierklech Raids och wann ech se brauchen. Ganz wich äh Kritikpunkt, den Hoken oder Sarah ass wierklech fir Neulinge da schwiereg matzekommen. Wanns du zum Beispill do elo wéi hei eng Porygon Raid gesäis, dat war wierklech méi Gléck wéi Verstand, well déi meescht hunn déi schonn vun deenen erfuerene Spiller. Du kriss se net aneschters wéi bal duerch eng Raid, ausser du muss hoffen dat en duerch d'Dee schlüpft, mee dat ass och schwiereg. Mee bon, mir ginn déi elo nach fänken. Da war et bësse méi laange Part, mee mir hunn d'Trade-Thematik bëssen duerchgemaach. Wann der Interessi huet, wann der nach Froen huet, kann der dat wéi ëmmer maachen an de Kommentarer. Wann der nach eppes ze äusseren huet zu de Rates, kann der dat och maachen. Ech perséinlech eben nach zum Schluss elo fannen se gutt. Ofwiesslung muss sinn. D'Arenen heiansdo och bësse calméieren am Sënn vun d'Leit mussen zesumme schaffen. Da gesitt der jo, mir maachen elo zu dräi Gieler, da kréie mer dräi weider Pokébäll. An da kënnt iech jo denken, dat ech awer dat do Pokémon elo wäert fänken. Ee Porygon, deen awer wichteg ass fir de Pokédex. Gëtt just eng Merk fir dee weider anzewéckelen. Dir wäert gläich gesi wisou. Mee esou lues awer sécher loossen ech iech also hei mierken, datt ech maachen et ganz professionell, well ech wëll dat Véi awer einfach hunn, wëll d'Seele, d'Warscheinlechkeet datt ech et dann eng weider Kéier ka maache mat engem Weight, zimmlech kleng, well d'Leit déi se schonn hunn maache se net, well déi Weight Pass gëtt just een Dag gratis an d'Verschwendung vu Sue muss och net sinn. Voilà, hei gesi mer dann de Porygon, een 80 Prozent Gewiicht, wéi virdrun erwähnt hunn, dat ass quasi de Minimum awer mee ëmmerhin. Also mir ekt 50 Bonbons, mee bon dat war et. Merc fir d'Nokucken, mir gesinn eis dann nächst Kéier erëm bei engem aner Paak. Bis dann, ciao ciao.